Wel! Tractor?
Farms. Mae nhw mor bwysig i ni fel Cymru. Fan hyn mae'r magic yn digwydd. A Theatre of Dreams. Lle fysa ni heb cig, llaeth a gwlan? Sa ni probably yn malnourished ac yn oeth mewn ditch yn rhywle am begio rhyw sais am prichdan prawns. Heddiw dwi wedi dod i ffarm i wneud profiad gwaith Achos fel seleb mawr ar Hanches Pedwar Rec, dwi ddim yn gwybod y peth cyntaf am gwaith ar ffarm. Ac ella, trwy gael fy nwylo yn fuddiol, fedra i ddangos i'r Comisiynwr, Iawn Elen!
bod fi ddim jyst yn haeddu sioe fy hun, ond bod fi angen sioe fy hun, fel Maginogi, Jonathan neu Pobol Pobol y Cwm.
Da ni yn Blaena. Wel, so... Da ni llan. Llan, sori, da ni'n ffestiniog. Llan stiniog, de, llan. Da ni'n stiniog um, mewn ffarm o'r enw Ffarm Tisha. Ia, dwi'n iawn o'n fanna, dw? Tisa, de.
Tisa.
Tisa.
Tisa.
Ca.
Ffarm Tisa.
Ac ar ffarm Tisa mae Bini. Ac efo Bini mae yna pobl eraill yn gweithio yma. Oes. Ti eisiau Oes.
mynd pwys yma? Mae yna Ryan.
Ryan?
Ryan the Lion.
Dyna beth ydych chi'n gael fo ta ydy o'n llythrenol llew?
uh, Nagdi, ond mae'n edrych fatha llew weithiau pan dwi'n mynd i cael haircut. Oce, lle da ni, lle da ni, lle da ni'n, um, lle da ni'n dechrau, Bini? Reit, da ni isio symud bel, so big un bel, bel, un bel, mawr, de? Gareth Bel.

So gwertheg duon Cymraeg rhedig yn ei di hain gar. So neith hi... Maen nhw, maen nhw'n gorgeous yndi? Ynddi, maen nhw'n rhaid gorgeous.
Ond pan maen nhw'n dod i mewn, maen nhw'n medru bod yn eitha perig, so ti'n gorau watchad sti, ti'n mynd jyst cael chwarae fo nhw. Sofa, sofa. Sofa.

Ti eisiau dod i agor, agor hwn wan? Ia. Yeah.
Oce. Okay. Go for it. Mae hwn yn test i ti gair. Ti'n ofn? No, terrified.
Pwysio yeah.
fyny wan. Galad. Ia. Yeah.
Agor.
Ia.
Yeah. Oh, smooth, smooth action yma na. Cerwch o yma. Cerwch o yma. O na. Iacha. Mae eisiau bwyd oes. Mae eisiau bwyd ond mae bach yn ddigwilyd a mae flêr yn bita de. Mae fatha bod ti'n driblan bach di.
A mae'n galon bob man. O iawn chief. Nath o ateb, jyst i glywed. Ww!
Amser i gael one on one efo Ryan the Lion. Iawn Ryan? Iawn?

Lle ydych chi'n ffidio orangutans i defaid chi? Do, do.
Ond jocio oedd Ryan achos roedd y defaid yn lyfli. Pwy di'r punk yma, y mam? Ia, y fam, ia. Marcio da ni. O, nath hi'n wneud o'i hun? Ti'n gweld ei chlustiau hi? Ia. Maen nhw wedi cael eu torri mewn siap gwahanol.
Oce, so mae hynna yn golygu na bod hi'n perthyn i fferm Tisa. Ydy, ydy'ch glân yn troi mewn i jympwrs neu beth? Ie, mae'n ma wlân eitha, eitha tew, mae'n ma neud carpedi. Trwchus.
Trwchus. Lle, lle ti'n cael dy gneifio, Gair? Ti'n cael dy gneifio, cos dwi'n gweld bod gen ti dipyn o wlân. Uh, na, dwi'n mynd i barbwr sy'n dy

Go on, dos i fewn, Chief. Dwi'n meddwl bod nhw'n ofyn fi. I hwn ddim. O. Oh. Ti'n gwybod edrych yn ôl y tir hefyd, wyt? Wyt, y pridd yn y tir, de. Cos mae'n sych o ofnadwy ar y funud, da ni wedi cael glaw eich stalwm. A da ni wedi rhoi y tail, ti'n gwybod ni'n sôn yn y tail am y pwpws, a ddoe ar ni rhoi o allan ar y ceia mali. A wan, da ni'n desbret am law, Gareth. So dwi eisiau ti gweddio am law. Ar ôl awr caled o waith, jyst amser yn baned cyn mynd adra. Dwi'm yn gwybod lle i ddechrau, dwi 'di dysgu gymaint. Dim gymaint gynno chdi, Ryan, ond definitely gynno Bini. A chydig bach gynno chdi, ond dwi'm yn gwybod os i gymryd chdi serious neu ddim. O, dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn gwybod. A mae 'di dechrau bwrw. Mae 'di dechrau bwrw!

Nath o'm rili gael yn byd amazing, just Blaenau Ffestiniog yn y glaw. Esgus fo oedd bod ar ffilm set y pethau, maen nhw'n defnyddio llefrith yn lle dŵr, achos dydy dŵr uh, pan mae'n disgyn ddim yn rili dangos i fyny ar camera. Ond sbiwch ar hwn yn slow-mo! Waw! Drip drop! Dwi di gael hwyl ar y ffarm ac oedd o mor braf cyfarfod Bini ac wrth gwrs Celt y ci. A dwi'n mynd i fethu Taff y ci ac oedd o mor rili licio i. A Ryan the Lion o Ruthin. A'r gwartheg i gyd. Ac wrth gwrs, y defaid. Mae ffermydd yn brilliant. Ond maen nhw yn drewi.